Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
xiyimbeleri Benny Mayengani the president loko va tiyisisa leswaku ri eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi ntlhanu eka n'hweti ya ndzhati beef yi ta va yi lo tata poto yi ta va yi lo tata galazi eka album ya vona leyi nga ta huma tanihiloko hi swi vonile leswaku ri hi fike hi vona xiyimbeleri Doctor Sithole va endla vuntswaka eka xiyimbeleri Benny Mayengani se Benny Mayengani va tiyisisa kahle leswaku ri beef yi ta va yi ri kona yi ta va yi lo tata poto hi fiki hi vona Benny Mayengani the president na tshinya vantshwa va endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook nkandziyiso wa kona hi lowu a na tshinya la hikwalaho ka mageva hi le kule ni a ni heleketa hala ka zingizingi famba ka hi vona vona tiko kwala ka zingizingi mm. jikele bya bya bode mm. a ko va na swin'wana mi ntimiyelerini mi nga vileli fayili liya ni yi parile ntsini ni ta yi pfula hi september ha ha vulavuli hi swona fayili um
eh, masitoro no za ni tsala risimu a swi endleki u fanele ri tsala hi wena
september
vori matlasi ya xeku hlaseleni ti ya zimbabwe a xi hlaseli ntirho wa xona ku hlasela ina se hela ku ya hala ka dzingizingi hala a yi nga helangi kahle inani liya ku ya kombela ku rivaleriwa misele hi 2012 2012 2013 kwalano ende mali ako a nga hakelangi yi helerile a nga hakelangi yi helerile se i vuya hi nkarhi wa wrong a ni nga ha tino ni bifa mani vanhu va ni chava masiku lama
a mi nga hleketi ku bifa mina vanhu
a ni tshwana ti bifela tshinya tshinya wa majenje e so sinya i munhu loyi a ku a nga pfukiwi and a nga pfuki loko mo languta ti-video ta mina kumbe ti-content ta mina or everything xa mina a ni levi yeah. ni fana na president yeah. a hi levi loko munhu oze a hi levela u pfukiwe u pfukiwe sweswi a hi rivelala ka zingizingi yeah. se va hi pfuxile va hi pfuxile mativa yin'we ma pfuxeta ku tala ma swi vona a xi ndzi na yena Mm, so Yes.
a rezi ta swi vona hi september ndzi kombela mi bifa honci ro hetele mara mi la kwa fela mavokweni ya mina mara mara mara mara mo yini mara mi hambili ya tolavisiwana awa sweswi va- sweswi n'wamapulanga u delela ku dlaya yi ka nsinya a tsala bifi nya va ri va lava va lava e bifi ya n'wamapulanga a le- liya ni ya yi tsala yena ni t-pex a yi a ya ha rabiwi e Mm, loko za ni yi tsala a ka ha ri na munhu a fika va yi raba liya loko za ku yiwa studio hambi ko humesiwa mali kombela bifi ya mangovo a mi ri ni va tshika na un'we va tshiki vatsiki xikwembu xi ta va vona na wun'we wo vula sweswo luya wu lava ku duma hi n'wina president n'wi tshiketa awu mapengo wa vulavula xema ni n'wi tshika mapengo a hi pengela ni n'wi tshikisa sweswiya mina na ku lungha ka mina ayaresi a yi rete ku vava mangopa mara mara mina ta vutisa le president wa xikwembu xi teke ka songo ne

swimbirhi xa papa promise na xin'wanyana swi tivaka hi machanga ntsena a nga tshama va nga nghomi munhu yaloye i dyoha ku dyoha na ye wa dyoha loyi a loyi a tshinya wa n'wi tlula na ku tlulana na ku dyoha mongovo mongovo mongovo nge lungi katsi loko no n'wi veka laha na tshinya nge vuyi i tlula na mehe ku dyoha a n'wi mi swi ba ngopfu tshinya yimbelela ngopfu tshinya yi fana na va se jambatana a va yimbelela i swibvumi leswi

i ti-event to tala to a ka nga ti attendangiki
fika sweswi to tala nga ti attend ni n'wi tshika mina stage kun'wanyana swi fika hi hi two ya vusiku ndzi tsundzuka eka event ya breaking ya le ya le thulamaxa mm. ko va ku hani hina munhu ya n'wi protecta mara hi ku yi clever mi nga wala munhu wa hina loyi mara na ha cinele ehenhla ka mapulangi mapulanga Ntaka ya shaka hozo. iyo yashe kuona yabhelela njatsina vitira mapulanga ri pasini musi Eh. Ah, ah, mina vhele ni nge tluli hi munhu Ah, ah, ah. mina loko munhu a lava ku ni tlula tina album tana album ya yena i a ta ta ni tlula hi album ya yena a ta na album full album yi va na ti-track to tala to a ni tlangi find the find ku na leswo va ngo find the find aka sinuka loko ta ku ba find the find ho ba bolo ku vona tinghene ti ri four and be find the find ni ba ti hit and loko mina la ku phikizana na mina humesa na mina hi siku rin'we hayi ku humesa tsinya a humesa nghoma mina ni humesa ni humesa hi january tsinya a humesa hi december se a ku ni tlurile a humesi na mina ti famba swin'we ti kha ti tsutsuma okay me ni ta mi puruvhela point yin'wana ka music leyi gaza mo ka mi nga yi tiveki president hambi yo fika yi kuma ku nga ri na beat yi fika yi vhuma yi yimbelela nghoma yi za yi ya hela ku nga ri na beat gaza yi ta yi cina voice liya hambi ko va ku va ku duma tiraka hambi ko va ku duma tiraka la tiraka ni sungula ku pfumelela Number two, eh ti-artist letiya ta vuyu loko producer yi nga zangi khoma samboko yi ku ni ri beat yi famba so vo direct-iwa laha ku direct-iwa munhu la laha ko yimbeleriwa nghoma yi ta yi ri njhani yi ta yimbelela nghoma yin'wana na yin'wana se lava van'wana va sungula va yimela producer yi ba yi tlhava vutisa ku ni ni nghene swo la so se na chorus loko mi la ta tshemba ni fambani mi ya mi ya languta chorus leyi baku hi president mi suka mi ya ka ti-artist letiya ta n'wina mi fika mi yingisela chorus leyi nga la mi ta swi twa ku ku za ku nghenelela na ti-producer laha ndzeni ku ya tsandza ku huma chorus
mungu u ta vaviseka se yena u ta vaviseka swa ku mana tihuku swi ta hela mongo
a wu vaviseke khale tshike ya ti tiyisa tiyisa heyi na ni huweriwa me ni ta ku poyila me ta ku poyila hi hiti because ta va ka yi thyaka makhelwani etshini mo ni mi byela xi xin'wanyana a village ya ka hina a va tlangi tinghoma to titlumbeta the whole village a ni mina ni friendly ni munhu wa community mm. ni pfuna community the whole village va nga ta va ta hisa ka n'wina wo tlanga nghoma ya titlumbeta ne tiko leriya a ni swi twi mara mu vona ka ti-village ta vona a nge a nge tlhela ku rhanga n'wana manghova a nge tlheli u tlhela ku rhanga n'wana kahle kahle kahle
mara okay mom ni mi byela leswi wa vona loko munhu a ta ta wela ka president a ga swi tiva ku i wa tswala swi ta n'wi karhata because loko album yi huma vana wa boheka ku ya tumbela i xi xo sungula lexi ni xi tivaka vana va nge byi byi byi rhelela lava fambaka va rhuketeriwa va bavo hinkwako so loko munhu a ri munhu a tikhomi a ti arresta hi ku i ta tshemba a nga believe ló sá album yà o ẹnna mu na bó tana thirty thousand ètè gà yà jama lídìá. ya si si si october ma mata sala shiru kara te el sha ata kara e i i e tsinya ti ngoma ta mina ni sim ta mina ti ti ti ambani na tin kambi total e lo ngena ka tiktok Mm. ti sim ta mina ba chana ta khala e le le shmoya ko wat fashion

Ah, praise murangaphandza nga tluriwi nga ni tluriwi ni nge tluriwi munhu ni faka ni tlula hi swilo hinkwaswo na hi mali yo bukiwa
sakamati hayi ku munhu u wa ntula ku ri ku ye i tsutsuma tiko leri hinkwawo titiwukete timbirhi a ka a tsutsumela mali ya maya gigi rin'we yin'we esiku rin'we
nako Imanyana. nako loko munhu a rhandziwa hi vanhu eh, loko va lava competition hi ngo fika hi teka president hi teka na munhu la khomitaka na president ivi hi nghena xikolweni hi ku president a va famba hala handle ka xikolo hi ava a ri ndze ka xikolo ku ri na vana va yes oh good he n'wi hoxa ndze ka xikolo mina ni huma Famba huma handle. handle ka xikolo mina swi vona kotsi ni huma ni fika ni hlamula call a handle ka xikolo u to vona va phusha security na tigede tiwa va ta handle va ta handle va ku siya kwale ndzeni mina ni- ni va by one by one one by one one by one one by one eh mi lava un'wana na un'wana va na risimu ra yena mara lembe leri na ku nandzihisa ra mangovo a mangovo a mangovo xa nandziha hi n'wa mi swi twisisi phela lexi tshiki ma u ta xi rhumele vanhu va ta xi kombela ku rivaleriwa hi 2012 because vana va jika ndleleni va nga ha yi xikolweni va ku va vitana vana va mangu mara vanhu lava va nga rhumiwa ni va lovini sweswi va nge va nge rhumeki ah sweswo na ha lavi ntsumi ni daya na ntsumi a ntsumi a yi dawu mara loyi a ngo xingo to tala ni daya na va ntsumi a yi daya lexi ta ku na daya madlaya Ah, lavi ntsumi la okay mi nghene xigodeni namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela